א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. אין די וואכ'ס פרשה, פרשת פקודי, פארציילט אונז די תורה וויאזוי מ'האט צוגעגרייט די בגדי כהונה. איינע פון די בגדי כהונה פון די בגדי כהונה גדולה איז געווען די אייפאוד. אויף די אייפאוד איז געווען אויף די. אקסל בענדער, די כספות צו אייפאוד איז געווען צוויי אבני שוים. וואס האט מען געטון מיט די אבני שוים? מען האט עס געלייגט אויף די אקסל בענדער אויף די אקסלען, און מען האט אויסגעקריצט אין יעדע איינס פון די שטיינער זעקס פון די צוועלף שבטים. וועלכע סדר האט מען אויסגעקריצט די שבטים? זאגט די פסוק אין די צווים פרשת תצוה.

ס'דא דער מחלוקת תנאים, ס'דא שיטת הראשונים, רש י לערנט פשט כסולדותם אזוי ווי זיי זענען געבוירן געווארן, די סדר ווי אזוי די שבטים זענען געבוירן געווארן, דאס הייסט אז אויף איין אקסל איז געווען אויסגעקריצט ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי, אויפן צווייטן אקסל איז געווען אויסגעקריצט גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף און בנימין. ס'דא אנדערע שיטות אין דעם, ס'דא א שיטה אז ניין, זיי זענען געווען אויסגעשטעלט כסולדותם אבער פון יעדע מאמע באזונדער, אויף איין אקסל איז געווען ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון, אויפן צווייטן אקסל, דאס איז בני לאה, אויפן צווייטן אקסל איז געווען דן נפתלי, דאס איז בני בלהה, גד אשר, דאס איז בני זלפה, און יוסף ובנימין, בני רחל. דער רמב ם וואס אויכעט האלט אזוי אז ס'איז געווען לויט די מאמעס קודם די זעקס קינדער פון די מאמע פון לאה און נאכדעם די צוויי קינדער פון בלהה די צוויי קינדער פון זלפה און די צוויי קינדער פון רחל זאגט עס אבער א אינטערעסאנטע זאך ער זאגט אז אויף די רעכטע שטיין איז געווען ראובן, לוי, דן, גד, יוסף, און אויף די אנדערע שטיין איז געווען, שמעון, יהודה, נפתלי, אשר און בנימין. וואס איז פשט פון דעם? איז קודם אזוי ווי מ'האט שוין פריער געזאגט האלט ער אז די אלע אלע קינדער פון איין מאמע גייען צוזאמען. אבער ער לערנט פשט אז נישט אז אלע נעמען פון איין מאמע זענען געווען אויף איין שטיין און די אנדערע נעמען פון די זעלבע מאמע אויף א צווייטע שטיין, נאר ביידע שטיינער צוזאמען, אזוי ווי מ'לייגט עס צוזאם איינע לעבן די אנדערע, און אזוי האט מען עס געליינט פון רעכטס צו לינקס, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי, גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף און בנימין. אנטשולדיגט, ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון נחום דן נפתלי גד אשר יוסף און בנימין. אז ס'איז טאקע געווען אלע קינדער פון איין מאמע צוזאמען, אבער צוטיילט אויף די רעכטע שטיין און אויף די לינקע שטיין. וואס מ'דארף פארשטיין, וואס איז פשט פון דעם, סיי שיטת רשי און אזוי אויך שיטת הרמב ם אז ס'איז געווען אויסגעשטעלט לויט די מאמע, נישט לויט די סדר ווי זיי זענען געבוירן געווארן, לכאורה שטייט דאך כתולדותם, ובפרט אז דער רמב ם צעטיילט עס נאך צווישן צוויי שטיינער. די הסבר אויף דעם האט דער רבי אמאל מסביר געווען, ס'איז געדרוקט אין ליקוטי שיחות, חלק ל ו, עמוד הונדערט זעקס און פֿערציק. וואס איז געווען די מטרה פון די צוויי שטיינער מיט די נעמען פון די שבטים אויסגעקריצט אויף דעם? זאגט די פסוק דאס דאס איז געווען לזכרון לפני ה', און ווי רש י איז מסביר אז די אייבערשטער זעהט די נעמען אויסגעקריצט אויף די שטיינער געדענקט ער די שבטים געדענקט ער כלל ישראל און דערפאר איז עס געווען דארטן כדי ס'זאל זיין א זכרון פארן אייבערשטן אז די אייבערשטער זאל זיין באוויליגט פאר די אידן זאל זיין באוויליגט פארן אייבערשטן דארף זיין די ענין פון אחדות ווייל דווקא דורך די ענין פון אחדות, דווקא דעמאלס איז מען א כלי מזרועי צו אלעס פון די ברכות פונעם אייבערשטן. אין אחדות איז דא צוויי וועגן וויאזוי מען קען קוקן אויף א זאך. מען קען קוקן ווי אלע זענען איינס, אלע נעמען זיך פון זעלבן פלאץ, אב אחד לקנני, כלוני בני האש אחד נחני, ס'איז נישטא קיין חילוקים פון איינס מיטן צווייטן, דאס איז אזוי ווי מען קוקט לויט וויאזוי ס'גייט לויט די סדר פון דעם טאטן. דערנאך אבער פארט יעדע קינד איז אנדערש, יעדע קינד ווערט אנדערש, דאס ווערט במשך די תשעה ירחי לידה דורך די מאמע, און אין דעם איז דא חילוקים פון איין קינד ביז א צווייטן קינד. ווען מען גייט. לויט די טאטע גייט מען טאקע ביי די שבטים לויט אלע אלע שבטים לויט די סדר ווי זיי זענען געבוירן געווארן, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי, גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף און בנימין, ווייל דאס איז אלץ די סדר ווי אזוי זיי זענען געבוירן געווארן צום טאטן, אן קיין חילוק איינער פון די אנדערע, אבער אז מען קוקט פון די מאמע לויט די חילוקים איז טאקע דא, ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון דאס איז פון איין מאמע, דערנאך דן נפתלי פון א צווייטע מאמע, גד אשר, יוסף און בנימין. אין די צוויי וועגן וואס מען קוקט אן, ביידע זאגן ארויס א ענין פון אחדות, אבער אויף צוויי אנדערע וועגן. ס'איז דא איין וועג אזוי ווי מען האט פריער געזאגט, אז אלעס זענען די זעלבע, אחדות, ס'איז נישטא קיין חילוק איינע פון די אנדערע. דאס איז אזא מין ענין און אכט אז ס'געט אפילו נישט קיין ארט צו זיין א חילוק פון איינער פון דעם צווייטן. אבער דערנאך איז דא א צווייטע וועג פון אחדות. דער צווייטע וועג פון אחדות האט א מעלה איבער די ערשטע וועג, און דאס איז אז ס'איז יא דא חילוקים און מיט דעם אלעם זענען אונז באחדות, ווייל אויב גייט מען נישט מיט אזא מין בליק, מען קומט נישט מיט א בליק אז למרות די חילוקים זענען אונז באחדות, קומט אויס אז ווען איז מען באחדות נאר ווייל אונז זעמער איינס, אב אחד לקלוני, דאס איז אין שורש, אבער ווען ס'קומט אראפ און ס'דא חילוקים איינס פון די צווייטן, איז טאקע נישט דא קיין אחדות. איז דא א מעלה אין די צווייטע סארט אחדות, אחדות פון איין איד מיט א צווייטן איד, נישט ווייל אלע האבן אונז א נשמה, אונז זעמיר אלע אחד לכלני, אונז זעמיר אלע קינדער פונעם אייבערשטן, און אונז זעמיר אלע די זעלבע. דאס איז אלץ ווי אזוי דאס איז אין שורש פאר ס'קומט אראפ אויף די וועלט, אבער די מעלה איז אז אפילו ווי אזוי ס'קומט אראפ דא אויף די וועלט, אפילו ווי מ'קוקט לויט די מאמע, לאה, בלהה, זלפה, רחל, און נאך מער, ווי די רמב ם זאגט, אפילו זיי זענען צוויי באזונדערע שטיינער וואס מ'דארף עס צוזאמלייגן, און צוזאמען ווערט עס איין זאך. ס'איז דא חילוקים, דארף מען וויסן און דארף מען אנערקענען אז איך מיט דעם צווייטען איד, כאטש אונז זעמער אנדערש, אונז זעמער נישט די זעלבע, זעמער נישט אויפן זעלבן מדריגה, זענען מיר באחדות, זעמער איינס, און דווקא אזוי קען טאקע זיין די ריכטיגע לזכרון לפני השם. א גוט שבת.